א גוטן אוונט איר הערט דאס יודישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד מיר האבן געוואלט פרעזענטירן א פראגראם לכבוד חנוכה אבער די טראגעדיע ביי אידן אין אויסטראליע ביי סידני אויסטראליע'ס באנדי ביעטש געגנט איז געווען אזא שרעקליכע אוידיציע אז מיר האבן באשלאסן איבערצוגעבן דעם גרעסטן טייל פון אונזער פראגראם צו דער טראגעדיע ספעציעל מיט אן אינטערוויו מיט אויסטראליע'ס ראדיא, אידיש ראדיא אנפירער, פרעזענטירער, אלעקס דאפנער, וואס איז נישט קיין פרעמדער ביי אונזער פראגראם, אבער מיר האבן געדארפט זיך ווענדן צו אים אויף דער טראגעדיע, און מיר וועלן אים הערן יעצט. לאמיר אנפאנגען אבער מיר וועלן צוערשט אנהייבן מיט אן אויסצוג פון קהל מלא רחמים פון די לוויה פון הרב שלאנגער וואס איז געווען די ערשטע לוויה אין דער קהילה, ער האט אנגעפירט מיטן חבד

את נשמת הקדוש הרב החסיד השליח רבי פייבל אליעזר בן ר' בנימין הלוי אדוני ינקום דמו.

נאט וואו צדקה ביי די הזכרת נשמתו בגן עדן תהא מנוחתו
לכן בא. האלא אלעקס דאפנער, שלום עליכם, א פרייליכן חנוכה ווינטש איך דיר. ס'איז נישט קיין זייער פרייליכע טעמע היינט אבער דאך קען מען אנערקענען ס'איז א פרייליכע צייט, חנוכה צייט. יא, מ'דארף עס אנערקענען, און עליכם שלום דיר און אלע צוהערערס, און ס'איז א פרייליכע צייט אבער ס'איז געווארן א טרויעריגע צייט ביי אונז אוואדע, און ס'וועט זיין פארבונדן ליידער מיטן ערשטן ליכטל פון חנוכה דא אין אויסטראליע. איידער מיר הייבן אן רעדן קענסטו אונזערע צוהערער דערמאנען, די יונגערע וואס האבן דיך נישט געהערט, דו פלעגסט זיין אויף אונזער פראגראם אפט מיט יארן צוריק און ווען נישט דא לעבעדיג נאר דיין רעקארדירטער קול פון די נייעס באריכטן וואס דו פלעגסט איבערגעבן אויף SBS. יא, איך הייס אלעקס דאפנער און איך וואוין אין מעלבורן אין אויסטראליע, און איך שטאם פון לאדזש אין פוילן, איך בין געבוירן געווארן דארט אין נײַנצן נײַן און פֿערציק, געקומען קיין אויסטראליע אין נײַנצן נײַן און פֿופֿציק, כ'האב אנגעהויבן זיך לערנען אין די יוד למד פרץ שול אין לאדזש אין פוילן, די עלטערן זענען געווען אידיש רעדנער, אינגאנצן גערעדט נאר אידיש אינדערהיים פארשטייט זיך, און נאכהער אין אויסטראליע האב איך זיך ווייטער געלערנט אידיש, און דא אויפגעוואקסן אין א אידישע סביבה, א אידישע וועלטליכע סביבה. נו יא, איך האב געארבעט ביים עטנישן ראדיא סטאציע, דעם אידישן פראגראם, מער ווי דרייסיג יאר, און ליידער איז די צאל אידיש רעדנער געווארן ווינציגער און ווינציגער, און דער פראגראם האט זיך געענדיגט, אדער מיר פירן אן ווייטער מיט א פראגראם אויף דער אידישער קהילישער ראדיא וואס האט זיך דא אויפגעעפנט מיט צען יאר צוריק, און דער פראגראם גייט אן ווייטער, און ס'נעמט אריין פארשטייט זיך אידיעס, נייעס, מערסטנס פון אויסטראליע אבער אויך פון ארום דער וועלט, און מיר גיבן איבער פארשידענע ווי מען זאגט פרעכטיגע אוצרות פון אונזער קולטור און פון אונזערע

סידני אויסטראליע'ס באן די ברעג ים. וואס קענסטו אונז געבן וועגן די פאקטן און וואס דו ווילסט איבערגעבן? יא, ס'איז געווען א שרעקליכער טעראריסטישע אטאק אויף א קהילה וואס האט זיך פארזאמלט צו פייערן די ערשטן טאג נאכט חנוכה, צינדן דאס ערשטע ליכטל. ביים פרעכטיגן ים ברעג פון באנדיי און די געגנט ארום דעם ים ברעג איז באוואוינט דורך אסאך אידן, ס'איז זייער א שטארק גרויסע אידישע באפעלקערונג דארט, איז ליידער ווי מסתמא די גאנצע וועלט האט שוין געהערט האבן צוויי טעראריסטן א פאטער און א זון דערשאסן, צענדליגע מענטשן און ביז איצט זענען פֿופֿצן טויט געהארגעטע, די יונגסטע צען יאר אלט, א מיידעלע פון עלטערן וואס זענען געקומען פון אוקריינע נישט לאנג צוריק, און ס'איז געווען זייער רירנדיג, זיי האבן איר א נאמען געגעבן מאטילדא, דאס איז דער באוואוסטע אידישע ליד, אסטראלישע ליד, וואלצינג מאטילדא, לעיקוואוד טאקע דאס ערשטער קינד זייער וואס איז געבוירן געווארן אין אויסטראליע, און זי איז, איר נאמען, איין סעקונדעלע כ'האב עס דא געפונען, מאטילדא בריטוואן, דער עלטסטער דערהארגעטע איז זיבן אכציג יאריגער לעבנס געבליבענער אלס קינד פון חורבן אלעקס קלייטמאן, און יא די אנדערע אויך ליידער געווארן קרבנות פון דעם שרעקליכן טעראריסטישן אטאק, און ליידער זענען נאך עטליכע דאכט זיך מיר ניין מענטשן אין א קריטישן געזונט צושטאנד אין שפיטאל, און ווער ווייסט, לאמיר האפן אז נישט, אבער ווער ווייסט עס וועלן נישט זיין מער קרבנות אויך. ווייזט אויס אז די מערדער, די שיסער, זענען געווען מוסולמענער און זיי האבן געקראגן אינספיראציע פון אייסיס, אזוי האבן מיר געהערט אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה. יא, יא, אונזערע די לעצטע אידיאס איז דער דער פאטער פון די צוויי איז שטאמט פון אינדיע, און א מוסולמענער פון אינדיע יא, און זיין זון איז שוין א געבוירענער דא, זיי דער זון זיכער איז געווען אויף א ליסטע פון חשד אז ער איז געווען פארבונדן מיט אייסיס, און זיי האבן זיך טרענירט זעהט אויס אין די פיליפינען ביי מוסולמענישע אייסיס מיליטאנטן איידער זיי זענען צוריק געקומען און דורכגעפירט די שחיטה אין באנדיי. די פראגע איז אויך זייער אנגעווייטיגט דא און זייער קאנטראווערסאל וואס דער פאטער האט באקומען א ערלויבעניש צו האבן ביקסן, צו האבן וואפנס, וואס אין אויסטראליע אויב איר ווייסט איז איינע פון די שטרענגסטע געזעצן קעגן פארמאגן ביקסן און וואפנס אין דער וועלט, אבער ער האט באקומען ערלויבעניש צו האלטן זעקס ביקסן, און זיי וואוינען אין סידני, נישט אין א פראווינץ ערגעץ וואו פארמערס באנוצן זיך מיט געווער, און דאס איז א גרויסע אויך סקאנדאל יעצט וואס קומט אויף און א פראגע צייכן ווי אזוי מען האט ערלויבט א פאטער פון א זון וועלכע מען האט אונטערגעזוכט פאר זיין פארבונדן מיט אייסיס צו באקומען זעקס ערלויבענישן, לייסענסעס, יא, צו האבן אזעלכע ביקסן אינדערהיים. דערווייל איז נאכנישט קיין ענטפער? ניין, דאס ווערט אונטערגעזוכט און אוודאי דאס וועט זיין א גרויסע פראגע ביי די פארשן און אויספארשן דאס וואס האט פאסירט, מען טייל מענטשן רופן פאר רויעל קאמישאן וואס איז דער העכסטער אופן פון אונטערזוכונג וואס איז פאראן אין אויסטראליע, און דאס קען אפשר אויסשפירן פאר ווי אזוי דאס איז געקומען דערצו אז מען האט אים געגעבן אזא ערלויבעניש צו האלטן געווער. די אנדערע פראבלעם איז פארשטייט זיך א שטארקע קריטיק קעגן די רעגירונג וואס זיי האבן נישט געטאן גענוג מכח באקעמפן אנטיסעמיטיזם. דער אנפאנג קען מען זאגן האט זיך שוין באוויזן דעם ניינטן אקטאבער צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק פאר די טרעפ פון באוואוסטן סידנעי אפערע הויז וואו א מאניפעסטאציע פון פרא פאלעסטינעזע האט געשריגן קעגן אידן. דאס וואס מיר האבן געהערט איז געווען געס דע דזשאוס און קיל דע דזשאוס אבער די פאליציי האט עס אויסגעטייטש ווי ווער אר דע דזשאוס און אנשטאט צו ארעסטירן און טון עפעס קעגן דעם און שטארק דאס צו פארדאמען, האט מען געמאכט א תירוץ אז ס'איז נישט געווען אזוי שרעקליך, זיי האבן נישט געזאגט דאס וואס מיר האבן געהערט איז אויסגעשריגן געווארן. און פארשטייט זיך נישט בלויז אין סידני אבער אין מעלבארן אויך קומען פאר פרא-פאלעסטינעזער מאניפעסטאציעס, פראטעסטן, שוין כמעט די גאנצע צוויי יאר. און דארט הערט מען אויך די שבלונות, די אויסשרייען גלאובעלייז די אינטיפאדא, יא, און פענער פון האמאס און פון טיילמאל פון איסלאמישן דזשיהאד אויך, אייסיס, און די פאליציי האט כמעט גארנישט נישט געטון דערוועגן, די פאליטיקער האבן עס נישט קריטיקירט זייער שטארק, און דאס איז דאס איז אויך געווארן א זייער קריטישער יא א קריטישער לאגע דא איצט אין אויסטראליע. די רעגירונג האט יא

און זיי איבערגעגעבן א א זייער פרטים'דיגן באריכט וואס די קהילה טראכט מען דארף טון קעגן אנטיסעמיטיזם, וואוקס פון אנטיסעמיטיזם, און זיי האבן עס פינף חדשים דערווייל כמעט גארנישט נישט אנגענומען אדער געענטפערט אויף דעם באריכט, און דאס איז אויך א שטארקער קריטיק פארוואס זיי האבן נישט באלד אנגענומען אסאך פון די פרטים פון דעם באריכט צו באקעמפן אנטיסעמיטיזם דא. קענסטו געבן א קיצור פון וואס זענען געווען צווישן די רעקאמענדאציעס די וויכטיגסטע רעקאמענדאציעס? יא, די וויכטיגסטע, ס'האט צוזאם מיט בילדונג פארשטייט זיך, פון לערנען אין שולן וועגן די געשיכטע פון אנטיסעמיטיזם, פארשטארקן זיכערקייט ארום אידישע שילן און שולן און אזוי ווייטער, וואס מיר האבן שוין עס דא יארן לאנג סייווי גאנץ אנטוויקלט אויך, וואס די רעגירונג שטיצט, אמת, אבער די קהילה גיט אויס אויך מיליאנען מיליאנען דאלארן צו באשיצן זיך פון די דראאונגען און די סכנה פון אטאקן. איז דאס זענען מער ווינציגער די זאכן וואס מ'האט פארגעלייגט, אויך וועגן אונטערזוכן די וואס דראען אזוי ווייטער. אין אמת'ן האט די רעגירונג געטאן מער צו צאמען אדער באקעמפן דעם אנטיסעמיטיזם פון דעם רעכטן נעא-נאצישן צד און נישט די מוסולמענישע, און איינע פון די פראבלעמען איז דאס וואס די רעגירונג, בפרט די איצטיגע לעיבאר רעגירונג, ביי אייך איז עס מסתמא די נאנסטע זענען די דעמאקראטן, יא, איז האט פארלאזט זיך אסאך מער אויף די מוזעלמענישע שטימען ווי אויף די אידישע היינט צו טאג, און בפרט אין סידני וואס זיי האבן א זייער שטארקע גרויסע מוזעלמענישע באפעלקורענג, גרעסער ווי אין מעלבורן, איז טייל פון די וויכטיגע אזוי צו זאגן פארשטייער פון דער רעגירונג האבן זייערע עלעקטאראלע ערטער אין די געגנטן וואס זענען דא אסאך מוזלמענער, מוזלמענישע אימיגראנטן, און זיי האבן מורא זיי אויפצורעגן, און צו באליידיגן, איז דאס איז געווען אויך ביז איצט א גרויסער פראבלעם, איז אפילו די שריט וואס זיי האבן אנגענומען צו באקעמפן אנטיסעמיטיזם זענען ווי העיט ספיטש און נאצישע סימבאלן, פארווערן נאצישע סימבאלן, ווייזן עס אין פובליקום, דאס איז מער געצילט קעגן די רעכטע עלעמענטן איידער די מוזלמענישע, די ראדיקאלע איסלאמישע.
נו, מיר ווילן נישט האבן די רעכטע פרא נאצי אויכעט, אבער פאקטיש איז עס געווען א גרויסע סכנה ווייזט אויס פון אין דעם פאל צוויי מוסולמענער, איז דא וואס פאר א נומערן רעדן מיר דערפון? וואס פאר א גרויסע באפעלקערונג איז דאס? איך האב נישט געהאט. אזא איינדרוק אז אזויפיל מוסולמענער זענען אין אוסטראליע, איז דאס א נייע אנטוויקלונג אדער?
ס'איז דריי מיט עפעס דריי מיט א האלב פראצענט פון דער, ס'איז דער שנעלסטנס וואקסנדיגער רעליגיעזע גרופע און אויסטראליע זענען איבעראל נישט רעליגיעז, אין פארגלייך צום ביישפיל צו די פאראייניגטע שטאטן איז עס נישט אזא א שטארק רעליגיעזע באפעלקערונג, און די צאל פון קריסטליכע גלייביגע און די וואס גייען רעגולער אין קירך פאלט כסדר, אבער זייער צאל, די צאל פון די מוסולמענער וואקסט אסאך מער, אין פארגלייך צו די אידישע באפעלקערונג איז עס זעקס מאל אזוי גרויס ווי די אידישע באפעלקערונג דא, און ס'איז אויך קאנצענטרירט שטארק אין געוויסע שטאטישע ערטער און דאס האט א גרעסערע איינפלוס אויף דער אויסטראלישער געזעלשאפט ווי ס'וואלט געווען צעשפרייט איבער אסאך שטעט אזוי ווי אין אמעריקע אפשר, אין אויסטראליע זענען דא נישט מער ווי פֿינף זעקס שטעט. פון א גרעסערע באפעלקערונג, איז פארשטייט זיך אז דער איינפלוס פון אזא גרופע פון עטנישע גרופע איז אסאך א שטארקערע ווי עס וואלט געווען אנדערש ווי.
אבער זענען דא געווען אלעמאל גרויסע פראטעסטן קעגן ישראל און קעגן אידן אדער איז דאס נאר א נייע אנטוויקלונג זינט דעם זיבעטן אקטאבער דרײַ און צוואַנציק? קיינמאל נישט, אוסטראליע איז געזען געווארן דורך אידן און די קהילה האט געהאט אסאך לעבנס געבליבענע פון חורבן, געזען ווי די גאלדענע מדינה אזוי ווי אמעריקע אמאל, און פארשטייט זיך אז ישראל האט באטראכט אויסטראליע כמעט כסדר ווי איינע פון די פריינטליכסטע בעסטע פריינט אין דער וועלט, ס'האט זיך געענדערט. שטארק מיט דער לעצטער רעגירונג, די לעיבאר רעגירונג, וואס האט צוגעצויגן ווי פריער געזאגט מער פון די מוסולמענישע שטימען, און אינטערנאציאנאל האבן זיי געביטן זייער שטעלונג וואס איז שטענדיג געווען א שטעלונג, נוטראלער שטעלונג, זיי האבן געשטיצט א צוויי-שטאטישע לייזונג, פארן זיבטן אקטאבער פארשטייט זיך, בלויז נאך פארהאנדלונגען צווישן ישראל און פאלעסטינעזער, און אויפן באדינג אז ישראל זאל קענען וואוינען אונטער זיכערע גרעניצן און אזוי ווייטער, און דאס איז געווען כמעט ביז דאן כסדר די שטעלונג פון די רעגירונג נאכן זיבעטן אקטאבער האט זיך אנגעהויבן צו ענדערן, זיי האבן מיט דער צייט אנערקענט א פאלעסטינעזן שטאַט, צוזאמען מיט קאנאדע, בריטאניע, פראנקרייך וואס האבן עס געטאן אזוי צו זאגן צוזאמען, און דעם דריטן דעצעמבער האבן זיי געשטיצט דעם פארשלאג פון די פאראייניגטע שטאטן אז, נישט פאראייניגטע שטאטן, אנטשולדיגט, פון די פאראייניגטע פעלקער, אז ישראל דארף זיך ארויסציען פון די אלע אקופירטע שטחים געגנטן. און דאס איז א גרויסער ענדערונג

פריער האבן זיי געשטימט מער ווינציגער מיט די פאראיינטע שטאטן, מיט ישראל, קעגן די סארט רעזאלוציעס, מיר ווייסן גאנץ גוט אז די מערהייט פון אנטי ישראל רעזאלוציע אין די פאראיינטע פעלקער קומען פון די אראבישע און אנדערע לענדער, און געוויינטליך שטימט אמעריקע קעגן דעם, אויסטראליע האט געשטימט מיט זיי אדער זיך אפגעהאלטן פון שטימען, און דאס האט זיך געענדערט נאכן זיבעטן אקטאבער. מען דארף פארשטיין פארוואס דאס איז פאליטיש מאטיווירט הי אין אויסטראליע, ווי פריער געזאגט, וואס זיי קריגן אסאך מער שטימען פון די מוסולמענישע באפעלקערונג ווי פון דער אידישער דא, און דאס האט מאטיווירט אסאך פון דעם לינקן, פון די לינקע זייט פון דער לעיבאר פארטיי רעגירונג צו ענדערן די שטעלונג, און דאס איז געווען געזען געווארן ווי א פארראטונג אזוי צו זאגן פון דער אידישער באפעלקערונג דא, און אויסטראליע האט אויך זיך באשטייערט מיט צוואנציג צו דרייסיג מיליאן צו עזה לעצטנס, צו אונרא דאכט זיך מיר האבן זיי געשטיצט, און דאס דאס איז א גרויסע ענדערונג, און אסאך פון אידישע פירערס און תושבים גלויבן אז דאס האט דערמונטערט די ראדיקאלע עלעמענטן אין דער מוזלמענישער רעגירונג, וואס זיי פילן אז זיי ווערן אונטערגעשטיצט און אז דער מערהייט פון דער אויסטראלישער באפעלקערונג טראכט ווי זיי טראכטן, וואס איז נישט אמת. אין אמת'ן, די אלע אויספרעגן אנקעטעס ווייזן אז מער ווי זיבעציק פראצענט פון אויסטראליער שטיצט ישראל און וויל זען א שלום דארט און איז נאכאלץ גאנץ פריינטליך צו ישראל.
עס זענען געקומען פון זייער פרא ציוניסטן, דאס הייסט מער ווייניגער רעכט געשטימטע ציוניסטן, א באשולדיגונג אז דאס אנערקענען א פאלעסטינישער שטאַט איז פאראנטווארטליך פאר דעם. עס זענען אויך געווען באשולדיגונגען אז מען האט נישט געוואלט אידענטיפיצירן די מערדער ווי אידן האסער אדער אנטי אידישע, אז זיי האבן נישט אפילו אנערקענט אז דאס איז א חנוכה שמחה. איך ווייס נישט צי דאס איז א. אביסל געווען איבערגעטריבן, אבער וואס האלטסטו וועגן די ריאקציעס? זיי זענען געווען אביסל איבערגעטריבן לויט מיין מיינונג, אבער וואס איז דיין מיינונג?
ס'איז געווען ווי מ'זאגט אביסל איבערגעטריבן, די ריאקציע קעגן נתניהו'ס ארויסצוג איז געווען א גאנץ שטערקערע פון די אויסטראלישע פירער דא אז ער ער האט זיך נישט באדארפט. וואס האט נתניהו געזאגט און ווי אזוי האט מען רעאגירט?
יא, עס איז מער ווינציגער וועגן דאס וואס איך האב איבערגעגעבן וועגן דער ענדערונג פון דער אויסטראלישער איצטיגער רעגירונג מכח ישראל, אז דאס אנערקענען פון א פאלעסטינעזן שטאַט, און דאס האט פראוואקירט אסאך מער אנטיסעמיטיזם אין אויסטראליע און אזוי ווייטער. פארשטייט זיך קיין רעגירונג האט נישט ליב

ס'איז ווי מען זאגט, דאס האט צו טון מער מיט אויסווייזן אז מ'איז שטאלץ מיט זיך אליין אז מען וויל נישט אז אנדערע זאלן אונז קריטיקירן, און דאס האט נישט געהאלפן אוודאי, אבער מיר פארשטייען אז ישראל זעט זיך ווי א פארשטייער פון דעם וועלט אידנטום, און רעדט אין נאמען פון דעם אידישן פאלק אפט מאל, אבער איך מיין אז דאס וועט נישט זיין א גרויסע אזוי צו זאגן מחלוקה. וואס איז אויך אינטערעסאנט וואס כ'האב נישט דערמאנט איז אז אונזער אוישפיר יא אינטעליגענץ, געהיים אינטעליגענץ, אגענס וואס הייסט אייזיאו האט מיט פיר פינף מאנאטן צוריק געווארנט ווען די ערשטע אטאקן זענען פארגעקומען קעגן שילן דא אין אויסטראליע און אנדערע פארברעכנס אז זיי האלטן אז סוועט פארקומען א טעראריסטישער אטאק דא אין קורצן און זיי האבן נישט געזאגט גענוי פון וואנען זיי האבן באקומען די אינפארמאציעס, אבער אסאך גלויבן אז מוסד האט צוגעשטעלט פאר זיי פארשידענע אינפארמאציע אז איראן איז אויך פארבונדן אין אויסטראליע קעגן אידישע ערטער און אידן דא, און נוצט אויס פארשידענע קרימינעלע באנדעס און יחידים צו דורכפירן זייער מיסע ארבעט, און מ'האט טאקע אפגעזאגט דעם איראנישן אמבאסאדאר פון אויסטראליע דעמאלט צוליב דעם, איז דאס איז אויך געווען א זייער שטארקע ווי מ'זאגט רעאקציע צו דעם, און מ'האט געפילט אז אזא ווארענונג איז נישט אנגענומען געווארן גענוג ערנסט דורך די רעגירונג כאטש ס'איז געקומען פון די העכסטע אזוי צו זאגן פון די אויסשפיר געהיימע דינסט פון אויסטראליע. וואס קען מען זאגן וועגן דער זיכערהייט? קודם, מענטשן זאגן מיר, ווי אזוי וואלט מען געהאט אזא עפענטליכע שמחה אן זיכערהייט, און צווייטנס ווען עס איז אנגעגאנגען די שיסעריי האט מען געדארפט ווארטן צוואַנציק מינוט ביז די פאליצאנטן האבן צוריק געקערט מיט מיט זייער אייגענע שיסעריי.
יא יא מארק, דאס איז ליידער איינע פון די טרויעריגע פראגעס וואס מ'פרעגט דא, אויסטראליע, אידישע אויסטראליער זענען אזוי צוגעוואוינט צו האבן עפנטליכע צוזאמען טרעפן, חנוכה, פסח, ווי זאל נישט זיין אין צענטער פון שטאט, ביים ברעג ים אין באנדיי צום ביישפיל, ווייל ס'איז זייער שווער צו באשיצן. אוואדע. און ס'דא די אידישע זיכערקייט גרופע וואס העלפט ארויס, פריוואטע שומרים אויך, און די פאליציי נעמט אויך אן אנטייל. די פאליציי איז נישט אזוי באוואפנט ווי דא ווי ס'איז אין די פאראייניגטע שטאטן למשל. אוואדע. און אסאך פון די וואס היטן זענען אויך נישט באוואפנט מיט געווער, איז אויב עס קומט אן א טעראריסט שווער באוואפנט מיט געווער איז נישט אזוי זענען זיי נישט אזוי גרייט צו פארטיידיגן זיך און אנדערע, ווי ס'איז פארגעקומען אין באנדיי, אבער איך בין זיכער אז ס'וועט זיך ענדערן זייער שטארק דא אויך, ווי מיר זעען עס אנדערש ווי ארום דער וועלט, אבער אויסטראליע האבן ביז איצט נישט געוואלט זען א שטארק באוואפנטע פאליציי. ארום זיך. ס'איז געווען אביסל נאאיוו אפשר, אבער דאס, כ'בין זיכער אז דאס העט זיך ענדערן, אבער אסאך פראגעס, מארק, ווי דו האסט געפרעגט, זענען נאכנישט פארענטפערט געווארן דא אויך נישט. און מיר ווייסן מערסטנס אז דאס איז געווען מער ווייניגער א חבד אונטערנעמונג, און מיין איינדרוק וועגן חבד איז זיי זענען בכלל זייער אפען, זיי האבן נישט קיין מורא צו פייערן אונזערע יום טובים, און זיי האבן בכלל עפענטליכע אונטערנעמונגען, אפשר וועט עס ליידער דארפן בייטן זיך. יא ליידער, יא די חבד ווי אומעטום זייער אקטיוו און אין דער עפענטליכקייט אויך, און ליידער טרויעריג וואס דער רבי אלי שלאנגער, איין און פֿערציק יאר אלט, זכרונו לברכה, זיין לוויה קומט פאר היינט, ער איז געווען איינער פון צוויי די רבנים וואס זענען דערהארגעט געווארן, דער אנדערע איז רבי יעקב לעוויטאן, נײַן און דרײַסיק יאר אלט, און שלאנגער איז אויך א פאטער פון פֿינף קינדער און דאס יונגסטע איז בלויז מיט טעג צוריק געבוירן געווארן. און עס קומען איצט ארויס מער פרטים אויך וועגן מענטשן וואס האבן זייער העראאיש העלדיש געראטעוועט אנדערע, א פראנצויזישער אידישער טוריסט וואס האט זיך געווארפן אויף א קינד און אליין דערהארגעט געווארן, א פרוי און א מאן וואס האבן ביים אנהייב ווען זיי האבן געזען די אויטא מיט די אייסיס פאן אויפן פענסטער און זיי האבן געזען די צוויי טעראריסטן ארויסקריכן פון אויטא האבן זיי זיי פרובירט צו האלטן און און זיי ליידער זענען אויך געפאלן קרבנות פון די צוויי דערהארגעט געווארן, עס קומען ארויס אזעלכע פרטים פון אויסערגעוויינטליכע העלדישקייט און יא פון פרובירן צו ראטעווען מענטשן דורך דעם שרעקליכן פאל, יא. און ס'איז צו באמערקן אז ס'איז וועלט באקאנט יעצט, אלע כמעט האבן געזען דעם ווידיאו פון א העלדישער אראבער פון סיריען.
יא, על אכמעד, אכמעד, על אכמעד דאכצעך מיר הייסט ער, ער איז פון סיריע, ער איז פון א קליין שטעטל אין סיריע, געקומען דא, זוכן ארבעט שוין מיט צוואַנציק צו דרייסיג יאר צוריק, און ווי מ'האט געזעהן אין די ווידיאו ער האט אנגעפאלן אויף איינע פון די טעראריסטן און אוועקגענומען דעם ביקס, ליידער איז ער פארוואונדערט געווארן מיט אפשר פיר אדער פינף קוילן, און מ'אפערירט אים נאך, אבער ער איז א גרויסער גרויסער העלד איבער דעם האט זיכער געראטעוועט נאך לעבנס און מ'האט געזאמלט שוין א פאנדירונג פון מער ווי א מיליאן דאלאר פאר אים געפירט פון דער אידישער קהילה דא און אויב ס'דא עפעס א ווי מ'זאגט א האפענונג איז אז א מוסולמענער האט זיך אליין ריזיקירט זיין לעבן צו ראטעווען אידן, און דאס איז א זעלטענע אזוי האפענונג וואס מיר האבן פון דער שרעקליכער טראגעדיע. איך קען אויך צוגעבן אז ביי דעם וועבזייטל פון חבד אוו באנדי קען מען דאס אויפזוכן אויף גוגל קען מען דארט אויך געפינען גאו פאנד מי'ס אדער ענליכע זאכן פאר די קרבנות צווישן זיי די צוויי רבנים וואס דו האסט פריער דערמאנט. נו זיי וועלן דארפן האבן שטיצע אוודאי, געניינע הארעס האבן שטענדיג גרויסע משפחות מיט קינדערלעך אויסצוהאלטן און איך בין זיכער אז חבד און די אידישע קהילה וועט זיך אפרופן זייער שטארק פאר זיי און אויך אנדערע וואס מ'וועט הערן פון די אנדערע אויך אין קומענדיגע פאר וואכן. וואס קענסטו אונז זאגן וועגן דער קהילה פון אידיש רעדערס סיי אין מעלבורן סיי אין סידני און וועגן די ירושה פון די לעבן געבליבענע אדער סתם עמיגרירטע פון מזרח אייראפע? יא.
די אידיש רעדנדיגע קהילה איז אסאך שטארקערע אין מעלבורן ווי אין סידני, און דאס איז טאקע אדאנק דעם וואס, אדער אדאנק דעם, אדער אין זכות פון דעם וואס לעבנסגעבליבענע פון חורבן האבן זיך באזעצט מער אין מעלבורן אפשר ווי אנדערש וואו אחוץ ישראל איז פראפארציאנעל זאגט מען אז מעלבורן האט די גרעסטע צאל לעבנס געבליבענע פון חורבן אויסער ישראל אין דער וועלט ווייל ס'איז בלויז א קהילה פון ארום הונדערט צוואַנציק טויזענט און דער מערהייט האט עפעס א קרויבערשאפט צו לעבנס געבליבענע איז זיי זענען געקומען מערסטנס פון פוילן פון ליטע, אין סידני איז די באפעלקערונג אידישע באפעלקערונג באשטאנען מער פון אימיגראנטן פון אונגארן פון דייטשלאנד טשעכיע און לעצטנס פונעם געוועזענעם ראטן פארבאנד אוקראינע איז די צאל אידיש רעדנער איז געווען תמיד גרעסער אין מעלבורן, און ביזן היינטיגן טאג זענען דא זעלטענע היינט צו טאג אזעלכע אנטשטאלטן ווי דער שלום עליכם טאג שול, וואס איז אן עלעמענטאר שול וואס לערנט אידיש און העברעאיש, אבער מער אידיש ווי העברעאיש, וואס איז אן אויסנאם צווישן די אנדערע שולן וואס זענען דא, ניין אזעלכע אידישע שולן אין מעלבורן, מערסטנס ציוניסטיש געשטימט, אבער אויך די ישיבות און די טריפקעס, און רעליגיעזע, עדת ישראל האט א קהילה שטארקע דא, און זיי האבן געליטן טאקע, מ'האט פארברענט זייער שול דא, אין איינע פון די ערגסטע אטאקן אין די לעצטע יארן, איז דאס איז מער ווינציגער די צוויי גרויסע קהילות אין אויסטראליע, מעלבורן און סידני, ס'איז דא אויך א קלענערע קהילה אין בריסבען און עדעלייד, אנדערע שטעט און פערט, און די אידישע אידיש רעדנדיגע איז זיכער מערסטנס אין מעלבורן, ס'איז אויך דא די קדימה, די קולטור צענטער נאציאנאלע ביבלאטעק וואס איז שוין הונדערט און כמעט הונדערט און פֿופֿצן יאר, האלט דא א אידיש טעאטער וואס איז זייער טעטיג און אסאך ליין און שמועס גרופעס וואס טרעפן זיך יעדע וואך אדער עטליכע מאל אין די וואך און האלטן נאך אלץ ליינען און געשפרעכן אין אידיש יא. דאס איז מער ווינציגער דער מצב. מיר ברענגען ארויס אויך אידיש קענער און ארטיסטן פון ארום דער וועלט, פון אמעריקע, פון קאנאדע, און דאס איז אויך א זייער לעבעדיגע, ווי מען זאגט, פארבינדונג מיט דאס אידישע וועלטל ארום דער אומעטום, איבער דער וועלט, יא. אבער אויסטראליע האט אויך א שטארקע ציוניסטישע באוועגונג, און אויך צווישן אידיש רעדערס, אמת? יא, די ציוניסטישע באוועגונג אין אויסטראליע איז זייער שטארק, אפשר דערפאר ווייל מען איז אזוי ווייט פון די מקורים פון אידיש לעבן און בפרט מדינת ישראל איז די ציוניסטישע איינפלוס דא זייער א שטארקע, די אידיש אידישע איז געווען מער געשטיצט פון די געוועזענע בונדישע און בונד ארגאניזאציעס דא און די אידישע שולן, אבער אפילו צווישן זיי זענען אסאך געווען ציוניסטישע פאליציאן ציוניסטן און לינק געשטימטע מערסטנס, אבער אידיש איז דא געזען איבעראל מיט אסאך ליבע און אסאך נאנטקייט אין פארגלייך צו אנדערע ערטער, און דאס איז האט צו טון מיט דעם וואס די מערהייט פון די אידן שטאמען טאקע פון פוילן, געוועזענעם סאוויעטן פארבאנד, אוקראינע און ליטע, יא. גוט, דו האסט איבערגעגעבן אסאך צייט, אפשר ווילסטו ענדיגן מיט אפאר ווערטער עצות פאר אונז אלע, אבער אחוץ דעם ווילן מיר נאכאמאל באגריסן מיט א פרייליכן חנוכה און א גרויסן דאנק און לאמיר בעסער רעדן אויף שמחות אוודאי.
אמן, מיין איינציגע עצה איז, האלט זיך שטארק נאנט, בלייבט אקטיוו און שטאלץ מיט אונז, אונזער געשיכטע, מיט אונזער גרויסער ווי מען זאגט יחוס וואס מיר ווייסן מיר האבן, און ליידער די טראגעדיעס וועלן אנקומען אן צווייפל, אדער מען דארף נישט פארלירן דעם בטחון אז דאך וועלן מיר איבערלעבן און איבערקומען ווייטער. איז א יישר כח אייך פאר האלטן די אודיציעס, די פאדקעסט ווייטער אויף, מיר הערן מיט אסאך פרייד און פארגעניגן די אינטערוויוען בפרט וואס איר האט מיט מענטשן ארום דער וועלט, און מיר ווינטשן אייך אויך אסאך אסאך דערפאלג טוט עס ווייטער א לאנגע צייט מארק. א יישר כח אייך. א גרויסן דאנק אלעקס דאפנער אין מעלבורן. זייט געזונט. זייט געזונט און שטארק. איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס ארט פון אייך מאיר דוד, איר האט נארוואס געהערט אונזער שמועס מיט אלעקס דאפנער פון אויסטראליער ראדיא וועגן דער טראגעדיע אין באנדי ביעטש אין אויסטראליע פארגאנגענעם ערב חנוכה. מיר וועלן נאר ממשיך זיין מיט א קליינעם אויסצוג פון די לוויה פון הרב שלאנגע, דער ראש פון חבד פון באנדי און דער ערשטער קרבן פון די מערדער אין דער שחיטה, און אין דעם טייל גיט דער רעדנער

א דאנק פארן הערן, האט הנאה! חשובער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זייער צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן

אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדרעט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פֿינף דרײַ איינס.